üner ve zenaatlar inkişaf etkeninen şeer inkişaf ete ve güzleşe edi. Qırım Hanlığında ısnafçılıq. Nevbetteki eki programmamıznıñ mevzusı, Selâm aleyküm, men Biyana, başlaymız. On beşinci, on yedinci asırlarda Qırım Hanlığınıñ milliy ısnafçılıq sanayısı pek inkişaf etti. Isnaflar öz işiniñ kerçek mütehasısı edi. Bir çoq esnafçılıq tesisi biñlerce usta ve talebeden ibaret edi. Qırım halqınıñ ve çetel memleket vatandaşlarınıñ mahsulatlarını talap etkeninen büyük miqdarda para qazandıra edi. Bunen beraber bu kibi sımarışlarnıñ çoqlaşması ve sanayınıñ inkişaf etmesi devlet hazinesine bergilerniñ vaqtınca tüşmesine yol aça edi, bu ise devletni Daa da zenginleştire eken. Qırım esnafçılığınıñ eñ qadimiy ve müim ünerlerinden biri teri ve kürk istisalı. Bu mahsulatqa halq arasında büyük istek bar eken. Bunen beraber Qırımda teri işletmesi içün cihazlar, em de evancılıq inkişaflı olğanı sebebinden esnafçılar arasında büyük reqabet bar edi. Qırım devleti tışında Bağçasarayda işlep çıqarılğan keyfetli ve pek ince olğan içki terisi meşur edi. Onı çeşit renklerge boyay ediler. Esasen atlasğa benzeyen içki terilerini qırmızı renkte sata ekenler. Qırım hanlığında qadimiy tamırlarğa demircilik ve tökmecilik zenaatları saip edi. Bu üner er yerde keñeş degil eken. Ustahaneler Qırımnıñ sadece üç bölüginde yerleşken, olardan biri Çoyuncu qasabası. Mında mahsulatlarnı yapıp, devlet boyunca satıp tarqata ekenler. Mahsulatlar içün demirni Çatırdağda tapa ediler. Yerli ustalar, yani tökmeciler, bu demirden balaban qazanlarnı yapa ediler. Qırım hanlığında balaban qazanlar meşur edi. Anda pişirilgen yemeknen bir köy ve qasabanı sıylamaq mümkün eken. Siyahatçı Evliya Çelebige inanacaq olsaq, bu kibi qazanlar da Balha, Buhara, Samarkand, Luristan ve Multanda bile bar edi. Bir çoq müelliflerniñ de yazğanına köre, Qırımdaki tökmeciler merkezleri Ekseriyetnen bu kibi balaban qazanlarnı şarqiy memleketlerge satmaq içün işlep çıqara ekenler. Balta, sünek, sabanlarnı ise demirciler yapa edi, olar ekseriyetnen Kermençik köyü civarlarında yaşağan. Büyük şeerlerde demirci hanesi olğan tükânlar male boyu yerleşken. Renkli demirnen baqırcılar oğraşa edi. Olar baqırnı qaqıp, oña şekil bergen. Baqırdan gügün, cizbe, savut ve cezden cemiler içün vesil, yani illüstralar yapa ekenler. Qırım hanlığında er vaqıt altın ve kümüş qoyumcıları belli edi. Elvanlar özüniñ dilberliginen ve milliy örneklernen farqlana edi. Bunıñ içün ustalar altın ve qıymetli taşlarnı satın ala edi. Amma kerçekten Siir ustanıñ ince, cadi, zevqına bağlı edi. Qırım qoyunçıları qıymetli müceverlerden ğayrı kümüş qaplı savutlarnı da işlep çıqara edi. Qırım qızları ise tikicilik ve nağış işlerinen meşur edi. Ketenden hamallarını büyük tikici tesis merkezleri satın ala eken. Evliya Çelebi Qırımnıñ keten basmalarına qıymet keskeni vaqıt böyle dedi, Bağçasarayda olğanı kibi başqa iç bir devlette böyle renkli kömlek ve böyle beyaz kenarlı olğan basmanı tapmaq

Noğay atması edi. Onıñ içün atta çölge kete ekenler. Tüz basmadan ğayrı, örnekli basmalarnıñ çeşitleri de mevcut eken. Bağçasarayda asırlarce nağışçılar merkezi turğan. Mında samarışlarnı yerli sakinler, beyler ve atta saray temsilcileri beri ekenler. Altın iplernen nağışlar, Sadece qıyafetlerni degil, Quran qapları, yastıqlar yaraştırıla edi. Altınnen daa quşaqlar, fesler yaraştırıla eken. Elbette, nağışlarnen tek ustahanelerde oğraşmay ediler, Qırım qadınları boş vaqtınıñ ekseriyetini nağışqa bağışlay edi. Qurucı, yani taşçı, dülger, sıvacılar itibarğa lâyıq olğan insanlar sırasında edi. Hutlaq ve Hoz köyleri civarlarında daa evel ezelden kül renkinde qum taşı tapılğan. Bu taşlarnı işlegen soñ elde etilgen plitalarnen çeşme ve köpürler inşaa ete ediler. Bundan da ğayrı, plitalarnı oyup, baş taşlar da yapıla eken. Beyaz renkli taşlarnı ise İnkermanda tapıp çıqara ekenler. Onı bölgen soñ, qurucılıq işlerinde qullanğanlar. Taşçılar Qırımda pek qıymetli edi ve olarnıñ mahsulatları ep halq sırasında talap etilgenlerden olğan. Olar qurulğan saraylar, camiler, dürbeler içün oyulğan portallarnı işlep çıqara ekenler. On yedinci asırda qurucılıq inkişaf etmege başladı, vatandaşlıq qurulışı Qırımnıñ er şeerinde inkişaf etti. Qırımda seyaat etken çetel erbaplar Kezlevde qadimiy qaleniñ ğayrıdan tiklengenini, yañı memuriy ve cemiyet binaları qurulğanını yaza ediler. Dülgercilik de Qırımda meşur edi. Zengin insanlarnıñ evleriniñ pencereleri emen teriginden yapılğan ajurlı parmaqlıqlarnen yarıştırıla edi. Bunen beraber ev, yani odalarnıñ donatılması içün müim mahsulatlar dülger ustalarınıñ elinden çıqqan. Amma dülger mahsulatlarnıñ eñ meşur olğanlarından biri bu, elbette, Beşikler edi. Beşik er bir qorantada bar edi, zira beşik saibi olmaq aile namusı meslesi eken. Bu mahsulatlar qattı tereklerden yapılğan. Qırmızı tereklerden yapılğan mahsulatlar da közden qaçmay edi. On sekizinci asırnıñ ortalarında Bağçasaray malelerinde demir savutlarnı ve boçkalarnı işlep çıqarğan onğa yaqın ustahaneler mevcut edi. Esnafçılıq, ğayet ürmet etilgen ve çoq para ketirgen zenaatlardan biri edi. Mütehassıslıq seviyesi yüksek olğan insanlar daa çoq sayğığa nail ola ekenler. Asırlar kettikçe, ünercilik tehnikası daa da inkişaf etip, ustalarnıñ mütehassızlığı mükemmelleştirildi, mahsullarnıñ çeşitleri peyda oldı. Qırım terisi keyfiyeti ve mükemmel sepisi içün çizmacılar arasında pek meşur ve istengen edi. Teriden qıyafet, kese, atlar içün eger, davul, muzıkal aletler ve daa bir çoq diger şeyler içün parçalar işlep çıqarıla edi. Teri saasınıñ inkişaf etkenini on yedinci asırnıñ ortasında Dominikan ordeniniñ keşişi İtalyan Dartelle ad Ascoli tarif ete, O, Kefede tahminen on yıl yaşadı ve böyle yazdı, Tatariyanıñ episi deñiz limanlarında turğan gemilerni domba terilerinen tolduralar, mından olar ekseriyetnen İtaliya, Flandriya, İngiltere, Frenkistan kibi memleketlerge kete. Terini aqiqaten de em Osmanlı imparatorlığına, em de Avropa memleketlerine yollay ekenler. Teriniñ esas qısmı, yani eñ paalısı ve keyfiyetlisi, hanlıqnıñ şahsiy ihtiyacları içün qullanıla edi. Teriden qıyafet ve ayaqqaplar işlep çıqara ekenler. Teri ünerciliginiñ merkezi Bağçasaray sayıla edi. Mında teri zavodları Çuruksu özeni boyu yerleşken. Diger teri esnafları Taban Maale, Qadi Maale, Yeni Maale, Debah Maale kibi yerlerde yerleşken. Qırımda esnafçılıq pek çoq olğanını kördiñiz. Amma bu soñ degil. Nevbetteki programmamızda devam etecekmiz. Körüşkence!